Selamat malam bala peninga semua nyadi sekali tu kitai betemu baru begulai baru kitai ba semengat ngerengat ke dua puluh dua nyadi pia ke tampung ngerengat dua puluh dua tu bala peninga semua sehari tu nyau datai ke bulan purnama ke enam. Ninting malam di iring terutuk ai mata naya senaya. Baka titis ujan beberis lebuh ujan nyala. Nadai alai nyema agi penelih ati sida laban Siban deka tinggalka anak asi iya Sara bebulan purnama ti ketujuh tu ila. Malam nya iya mai laki iya Sigau ngaga sepekat deka ngurung anak seduai iya Sina ba siti endur ngichak ke anak seduai iya enda ulih bejalai ninga ke seduai iya. Taja seduai iya nemu ati andai seduai iya agi rusik tegal pengawa seduai nya ila. Apai endu. Nadai alai bukai tua tu. Entara tua sama bela enggai le nyau anak asi tua. Ka penda tua ngurung anak tua ba siti goa ti enda jauh ari kitai tu. Limpas bulan penama ti ketujuh ila tua ngambi sara pulai ke rumah kitu baru? ku Sindah bejaku ngelaki Sigau. Nyau tekenyit Sigau ninga jaku Sindah nya tadi madah diri iya baum ngurung anak dua iya. Lama Sigau enda munyi. Dalam ati iya, sigi enda setuju ke pengawa bini nya laban kasih kanek iya nya kala pambau hari seduai iya ngelama tu. Nai wai, enti nya manah ba runding ku nuan, aku nadai jaku bukai ka penda aku nitih ku nuan meh. Nuan indai iya, nuan nemu agi asai ati nuan empu. Lapa nuan enda madah ke sara ti bendar deh wai. Enti ditinggal ketua pia aja dalam gua din siban ati anak tua laban pengawa tua tu. Sigau murus belakang bini iya ngicha ke bini iya nya tadi nitih ke utai padah iya nya. Sina mengkang enda munyi. Engka iya berunding ke jaku laki ngai tadi meh. Kebendar iya, enda seduai melaki bini nemu anak seduai sara bisi ninga randau seduai iya malam tu. Apai, indai, ninga aku randau seduai tadi. Nama penyalai aku nyentuk ke seduai ka ngurung aku. Ngelama tu aku nadai kala ngaga penyalai ti ngemalu ke seduai. Ko Sara nanya apai enggau indai iya. Nya tekenyit apai seduai indai iya meda penatai iya nya. Sina enggau Siga unak temasut ke jaku enda nemu bekeni ka madah ke anak seduai iya. Nama utai ti bendar. Sara mengkang pelik mata nganti indai iya nyaut tanya iya tadi. Sina ngukir lengan laki iya tanda iya ngasut Siga nerang ke semua utai ngagai Sara. Bejaku meh sigau nya tadi. Sina ke sepiak nya semina nyabek aja mending seduai am nya nia. Enda lama udah nya Sara pan bejaku. Indai ai, aku sigi lama udah kala mimpi ke bungai ti ke seduai. Maya aku bejalai enggau sida mit kampung sehari nya pen aku bisi meda bungai nya selepak buluh betung. Manah mai bungai ti peda aku nya indai. Sarah merening mua apai enggau indai iya. Apai enggau indai iya enda munyi tang indai iya ngeransai. Aru ti meda sida menyanik dia nadai daya kai bejako enda ulih ninga sereta meda iya. Ingin asai ati ka ngayan diri ba mua sara nangi ke sara nya takut ga. Tekenyit sara meda indai ngeransai. Nuan! Anang mandai kediri nuan ngembuan bungai nya. Nemu nuan nya ulih ngasuh nuan enda begulai enggau kendua apai agi. Nuan pan bedau temu ulih ngidup kediri mai tuju pejalai nuan lebuh rembus ke menua ti enda kala tujih nuan. Sida nganu anak iya sara. Enggau sape bejaku merenih mua anak sara nya. Sigau murus pala anak iya lalu bejaku. Anang manah ke jaku indai nuan nya. Indai nuan nya benung minggung. Iya enda nemu nama utai ke gaga iya. Sara pan lalu belanda niki ke sadau nyabek pengudah ke perak indai nya tadi. Ari iya mit nyentuk ke iya nyau besai, indai iya enda kala besai nyawa enggau iya. Seritu iya meda penyelai ulih indai iya ti enda kala dipeda iya ngelama tu. Sekali tu nyau enda ulih atat karu agi. Malam nya iya ngayanka diri. Ba mua sara. Nya ninga kitak bala peninga. Nyadi tadai aru tu tadai sigi te enda ulih deh peda sira sida. Sida tu tadai menyadai aru laban penemu sida tu suba udah diambi apai iya nya alai enda ulih meda aru. Semina sara aja ulih meda aru tu tadai. Nyadi aru tu tadai mani sida ibu sara. Nya ko pengujung cherita tok tadi ke ba renggat ke dua puluh dua tu. Sara madeh diri enda ulih start agi malam nya ko iya. Nyadi aru tu mantai ke diri empu meh ba mua sara tu. Nya bala peninga kira ke nangka tu dulu au. Laban sigi tudah naga tu dulu ngarap ke keni ke renggat dua puluh tiga ila keni ke aru tu nyu ngayan kediri empu ba mua sara. Dia kitai ila sama mending ke bala meninga semua au anai enda ingat kita ngidup ke luching kita ngambi kita ampit nama keni ke tuju cherita tu ila keni ke tampung ila.